Bas mano kanyo endo uh, Psalms Melody kanyo ka ginyisowa uh, about kata weche mag keny wer ma bende puonjo malich mokadho weche mag keny kila kaendi e dakika madirom kaendi apar kod uh, abich mosekadho tok sabora go mondo wago mbaka matin kotenre kod weche mag family life kata kotenre kod ndak mar ngima mar joot omiyo kama intiere ywari machiegni kabisa mondo wabed kodi e chenro machalo kamaendi agombo ni mondo wabed kodi e chenro machalo kamae kwago mbaka ne matin nikech utewa wa understand moloyo

seche seche ma women ministry kwaya ma wuok monato pod dhi mbele kod eh, wero wer mar dhako malong'o yina mdu mondo mi i introduce twak ma kawuono ni kawuono wadwa wuoyo kuom giluongo ni character kido kaka dhako kaka dichwo ng'ato ka ng'ato nigi kite wang' piny ma wantiere ni ng'ato ka ng'ato nigi kite kata mana e ot kanyo miyo nigi kite dichwo nigi kite ok ageni be nitiere kido moro kuomi kata in dang' chiw thuolo mar yiero kata mondo mi uh, options omi nyathini no kata in ma in gi teko mar chiwo kido kuom nyathini Jonyuol adi manyalo yie mondo nyathine okaw kite? Karakta, kiti. Kido nyalo bedo ni iwuor, ikun, idwanyori, in gi kiti, ijakuoth, in gi kiti, sukusuku, ibere, in gi kiti, ijathua, ichaji nyachaji gi oko mineno kata gi chunyi yani in ng'at man kod gige moko nitiere ng'ato ka ng'ato e piny kani kod a karakta mare ng'ato seche moko en aena ng'ama eh, dhano dung' ne kitungu bende seche moko ng'ato rachne cha ng'ato rachne cha ma koneno kama to rachne mabe onge gima ochako wachogo bende attitude yani piny rachni mabe nitiere jok moko mabe rachne cha gi kala onge kata mana gima osewacho ni moro malich to orach ni aracha ng'ato yugi ajuoga yani dhano nigi kitgi mopogore opogore opogore e piny ka ng'ama miyo seche moko nigi kite ma en ok odwar ok odwar ok ni nyieke ok odwar ok odwar yani ok odwar bako wadgi ok odwar nyako yani to dichuo moro be yani en ena ng'at moro ma nigi kite kite rach moko kitgi beyo be inyalo yie mondo mi kiti ma in godo no nyathini okaw adwa ni mondo mi kawuono wawuo kod janyuol monyuol mane ot man gi kite monyuol magombo ni nyathini cha bobede gi kido moro king'iyori ni kata kopo ni gik moko ng'ato nyalo hen inherit hmm? ni be nyathini nyalo inherit kiti Be inyalo yie mondo okaw marino ma in godo kanyono? Ing'eri malo kaka ng'eyi. Bende I'm sure ni ing'eri malo kata seche moko kaka chiegi ong'eyi. To de ber to dhako do nyisa ni fadha an to oda ka wadak kod wuon John to dagomb ni John kaka John dongo ni okaw e kit chworani. Kit chworani ber nyowuoyo. Bende dichwo moro e okawe simu nyisa ni fadha wanto jin te dongo ka wanyuole lakini jin made ka ona kit min gi ni makido maber kinwa e ot ok ang'eyo lakini kika complicate ahinya nikech ang'e ni eh, ng'ato biro kawo simu biro kawo redio ma pande ne wadgi mondo kik gimed winjo ka gididhi yeye wakawe kudi machuok niya bende kitino ma in go no digomb mondo mi nyathini okaw simple question in miyo Nyathini ero dongo kanye nachae obiro. Be digo mondo mi odhi mbele kod kitino? In wuoro, ing'eri malo kaka ng'eyi, ing'eri malo kaka jaodi ong'eyi, bende ing'eri moloyo ng'at mong'eyi kendo moloya en mana Nyasaye, kata moloyo jaodi en mana Nyasaye. Be digombi mondo nyathini no okaw kiti no? makata kopo ni in heri eh ana ko nyathino in heri kita uda dongo ka liki liki kaka mara jeremy godwin eh, jeremy nane tinda kanga gene Zero seven forty six sixty two seventy twenty nono abiriyo ang'wen auchiel auchiel ariyo abiriyo nono ariyo nono nono abiriyo auchiel nono abiriyo ang'wen auchiel auchiel ariyo abiriyo nono ariyo nono nambara ni apar ni wasome ni kabuono mos ato ka oganda mathoth ywak na kae ni fadha ok wayudi maber namba no uh, some ni mos 07 46 kawuono kidwa kawo namba madala fm kawo nono abiriyo ang'wen auchiel auchiel ariyo abiriyo nono ariyo nono 0746627020 mano en namba miyudago kaendi jakalundu badala fm chenro mar jiwruok wantiere kaendi kod uh, kidieny mar family life a karakta kata karakta mari be inyalo gombo mondo nyathini oinherit dala fm Dala FM. machiegni kar chuny oganda loso gi ng'a

Iluongo ni Lilian Achieng. Be digomb adieri mar Nyasaye e chunyi ma iye ni Lilian Achieng okaw mm. kiti? Mana ka en kido maber. Itende ni ing'eri. Eh, ang'era to marach to kanyal gombo ni nyathina okaw kuoma. Tiende nitie kido moko marach ma be in go. Eh, ka marach eh. fadha ka fadha to kanyal gombo ni nyathi okaw kuoma. To ni in gi nyithindo machuo?

awuoro kaka mama nonega bas pod akawo simbi kaendi ka ber to chiwna jaduong' akoma levi levi recho itoye lako wada onge wach kanyako kanyalore ikiwesekana ikiwesekana to ng'ama miyo emonyisa kaka nyathine ogombo ni mondo okaw kit chwore to ng'ama dichwo be nyisa kit mingi lakini mana ang'e ni inyalo kelo weche mathoth koro gima itim nyisa mana mari miyo nyisa mana mari dichwo be kiyudo simu to nyisa mana mari mana ka un thuolo e odu kanyo dala fm machiegni ma endi mawuok kanye ong'ang' mm. erokamano ong'ang' kanyaluo kocha Ong'ang ka nyaluo. Erokamano ahinya machiegni osiepa. An to chutho to pod aonge gi dhako. Oh, in single, single but searching. An single but searching. Okay, but i, i understand gima character en kata kopo ni chieng' moro in be yudo ng'it ni osiepna nikech lekni to dong' en yudo madam. Lekna to en yudo madam. To kopo kata ni nyuol osiepna de gombe mondo nyathini okaw kiti king'iyo riedi ding'eri maber. Kang'iyo rafadha.
Mm. To nitie kita moro magombo ni nyathina moro chieng' moro okaw. Oo, nitie kiti moro mineno ka ber monego bed ni pod dhi mbele dalani. Eh, to bende Eh, nitie moko makaw kuom jonyuolna. aha, Nitie maber makaw kuom wuonwa. okay, To nitie moko mabeyo maneno kuom minwa bende makaw. okay, To bende gimachielo manyisi Fadha, mm, Ng'eyo ka janyuol nigi kite moro, Mm. to kidone obiro chuno ni mondo nyathine moro achiel nyaka dong' kode, Kata ober kata orach. kata ober kata orach. Ah. Gimomiyo awacho kama, nyocha ayudo thuolo mar bedo e liel moro. To ka nyithindo matindo timo nend wuon-gi, to giwuoyo maber kabisa. To wuoyi maduong' kochungo, nikech wuon-gi ne jalawo ji gi beche wach lo. Oh. To koni en gima duong' mong'eyo ni lo irito kod beti. Oh. Bende gima ong'eyo ni wuon-gi nosiemone kuonde moko, miere moko ni jojuogi nitiere. Mm. En bende obiro siemo ne owetene kod nyithinde kuonde ma wuon-gi nokwere ni kik gidonje go mondo kik nyithindgi mamoko donje. Oh, en sigu, en tol moa gi e kweregi.
gini e obedo kaka tol kaka- mana ka iwachoga ni juok cha bedo paston ne nyithindo Mm. e kaka kido koro gini en aena gima ka ok ichuno ng'ato mondo okawe to samoro janyuol nyalo chuno nyathine moro mondo okawe kaluwore gi kaka ogone ogone nyathine ni mbaka awinji osiepna awinji kabisa del fm ng'ama ni lain dakuo del fm kok idich gi lain itiwe awene ng'ato del fm Antie.
Ako muni kawuono wawuoyo e kitwa.
Eh. Ah, ah, onge ng'ama go wadgi. En en ni ng'i kiti tiwe kiti.

ji ariyogi Mm. konyuolo nyithindo to ng'ato nyaka kaw kit wuongi kata kaw kit mingi Eh. kata nyathi be nyalo bedo gi kite owuon Mm. ato ka gombo mara Yes.
nyathi okaw kite kende Nyathi wuo gi kite kendo in

ero koro moko te kata luongo ni nyathi okawo okawo kite owuon to gola to gola nyisi to tapenji kapok inyisa mano ipadore asasie tapenji we upadoru nang'o apenji eh, in kaka inenori kata kaka ing'iyori bed igombe ni nyathini okaw kiti mano koro kopo ni ichiwo kido bed iloki digomb ni mondo nyathini okaw kiti

Hello FM.
Atie. Nyasaye ber kendo mane kite.
Yes, please.
Sadan gima wacho. Mm. ing'e ni chuny kaka Nyasaye ochweyo ng'ato eh, ng'ama apparent ok Mm. onego bed ni kaber to nyathi ok onego kaw nikech ing'e ni samoro an an amorga kata ahero wuoyo gi ji Yes. ama samoro an gi tabia na moro bende ma hidden ma, ma onge ng'ama ong'eyo Eh.

Ah, wantie wantiere.
Ilos aloso gi ng'a?
Iloso jana kano gi kane kaseme kaloka. Osipna wawuoye kido.
Eh, fana ka fana. Awinji.
Nitiere kido minyuolo godo dhano. Mm. Ma ento loke tek. Awinji.
to nyathi bende kosenyuol ma koro odak e kind ji ariyo ma en baba gi mama Mm. to timne makare biro mana wuok kuom kaka gima jonyuol ne timo Oho.
eh ma kamano onge Eh. to obiro wuok mana gi mar mare ma kende ke ma ng'ama omiye bende ok ng'ama biro ng'eyo onge To de bed ni chiwo ni ni wuoro ema chiwo ne nyathine kite. Bed iyie mondo nyathini okaw kiti.
Ok dayie. Ing'eri ma kiti ok diyie ni nyathini ochak okaw. Ok dayie fadha nikech samoro aja mirima. Eh. To ka nyathi okaw mirimbi no dongo dongo biro bedo ka kweth chiemo nindo to obiro bedo ni gino biro luwe. Mhm. Ka okelo chandruok bang' ka nisedhi. Koro nyathi obi abia gi kite ok digomb ni mi kata ko ok digomb kata koponi mi thuolo ni chiw kido ne nyathini ok digomb ni chiw kiti.

Onyalo dak godo kaka an bende adak ni. Tiende ni kiti ber. Kite ber to nya, moko to nitie ma manie remo Mm. ma ok inyal loko. Yes.
E, nyathi nyalo kawo kata mana wach ni kit wuon gi Mm. to nitie kido moro ma, mar remo mane onyuol gi. Donge ka jomoko samoro wuon gi kwalo, mm, nyathi ma wuoyi kwalo, ma nyako kwalo, koro mago iwacho ni okawo kit wuon.

Koro kadwa nyathina moro ma dhi kawo kitanda, ahedha kaka nyathi moro dhi dhi kawo, en be ling' nober ne. Koth ling'. Eh, yawa. Kik umi stage gima wawuoye. Wawuoyo ka e kido. Kido moko nitie mabeyo, kido moko nitie maricho. Emomiyo apenji niya, Depo kata debedi ni janyuol chiwo karakta mare ne nyathi, janyuol emane manyalo yie mondo nyathini okaw kite? Tiende ni atemo ng'iyo kiti ka indirect ni kiti chalo nade? Mano e gima penjo ka. Be inyalo bedo ki- be inyalo bedo mamor kichak ineno kitino kendo? kadwa chako kawo higni go te be inyalo bedo mamor kendo to ne nyathini moro nigi kitino kaka ing'erino kaka jogweng' wuoyo kuomi kaka ji ong'eyi kata in kaka ing'eri be inyalo gombo ni kitino ochako dhi mbele gweng'u kanyo Dala FM antie okuku kawuok sai okuku ma sai erokamano machiegni brother ago erokamano lakini fadha gimofwenyo eh.
ni iyalo ne jowinjo. Amen.
To jowinjo gadewa mawacho ni kitgi ok gigombo mondo nyithindgi okaw Ee. kokalo kawuono kokalo kuom teko mar Roho Maler gilokre Amen. mondo gimi nyithindgi kitgi. Amen. An nitie kido moro maneno kuom jaoda Ee.

Kaesto gimoro bende nitiere ni jowinjo ok ong'eyo. Mm. Ng'ani chako nyingno Kaw kido cha. kawo kido cha. Aha.
Kata mana nying bende koa chako, Mm. be wang'e ni tachako ng'a nying. Oh, oh, oh. Asepidhna jowinjo ka giwarore kuom wechego. Kik ka ng'ato winjo kowacho ni ok onyal ng'eyo nyathino kawo nyinge. Owarre.

En kende ema yudo kugolo point. Nyithi chuo nyalo wacho ni nyathi ni kik okaw kite. Kar kite rach machalo nade? to dong' ong'ere dong' ok ok- ok ogomb ong'ere ok ogomb ni kidono chak odhi mbele e gweng'no nikech ong'e gik ma ji osewacho kuome oseng'e kaka en owuon ochalo tiende ni kite ok ber Koro en be ong'e ma ni timbe ne richo kik oket kuom kik nyathine kaw. ee koro wach maduong' ka ni olokre nikech already kite rach Gigo nonyuol kamano ok gilokore. Gigo Ka kose- dhano koso kidi gigo koso dhano dala fm machiegni vincent jakorayo machiegni wuod kochia

ing'eri matut ing'e ni nyathini nyadagi kiti onya endesha kiti no kata kionge kata ka onge fada kendo nyadagi kwe e piny kendo nyadagi kwe ka nyasaye oyie ng'e ni mana atemo nono kiti dala fm antie erokamano min ma machiegni wacheka

moro amora Mm. Mm. Okay, koro digomb ni mondo nyathiu ni okaw kiti. koro dagomb ni mondo nyasaye okaw kita nikech ma- mano e kido ma ng'ato nyalo dago e wang' piny moentiere Okay, Mm. awinji kabisa. Erokamano min mama e gwenge mag Oyugis. Pod wago mbaka ka, Dala FM. Sanda ka sanda. Antie. Amor gi twak. An be amor kodi osiepna. Dwok ane dwond nyakalondo mari chien matin mondo watudre maber. Asewinji. Eh,
Iwuoyo gi wuod mina gwenge mar Nyapare. erokamano wuod mina gwenge machiegni twak. Ago wuoyo kodi ka ng'ama nigi familia man gi nyithindo kod jaot. Amen. Kendo sama wuoyo kodi ni an gi jaoda ka kendo winja. Amen. An kaka wuod min agwenge ka dagomb mondo nyathina okaw kita. Digomb mondo nyathini okaw kiti oendesha e gweng'no. Kendo sama wuoyo kani, mm. an gi wuoyi mang'eyo nokaw kita. Iluongo ni ng'a? Iluongo ni Silo Wete. En e wuoyi maduong'. En wuoyi mar ariyo. En wuoyi mar ariyo, yes. To an gi nyiri. Mm. Nitiere kido maneno kuom miyo madak ma ok dagomb ni mondo nyathina ma nyako kaw. Oh. Nikech aneno ka hinya. Koro adwa ni mondo mi miyo madak goni mondo en bende onyisi gima an. Eh, oh. Kelo ni to bende Yes. wan thuolo. bende wan thuolo mar puonjruok amor kodi osiepne nyisa ni in ng'awa cha Amiyi gi wuok oko. Miya- miyago miyago awuo kode miyago awuo kode wabedo thuolo wago mbaka nikech eh, alo Hello.
madam nang'o Onge wach wala kapara. Nyingi ng'a?
Nyinga ana kinyi. Nyakure. Anyalo gem asumbi. E, mana kaka dhano wang'e ni ok nitiere joma ok 100% nyaka bedi nitiere dot moro kuom ng'ato eh. awinjo ka jaodi wacho ni nitiere kiti moro moko dogomb ni nyare moro chako endesha apani mamoko to ber Ok, samoro ong'eye kapok owacho mano kanyang' ng'eye.
koro en wer mong'e moro mo- mong'e- moneno kuomi in ma ni pok onyisi Samoro pok onyisa en ema ong'eyo wudeno. Koro an konyisa to ang'e ni en ma. e basto be ilokori aloka iwe kidono Eh, nikech ji e puonjore
to en be awinjo kowacho ni en to ka nyathini okawo kite to onyalo winjo kaber in inyalo wacho ne ang'o digombo mondo kite ma en godo ma un gidago kode no nyathine moro dhi godo mbele udi kanyo
nitiere ma ka nyathi okawo to amorgo Wawa koda kitegno ok ogoyi.
Nitiere ma ka nyathi okawo to amor godo. Eh, to nitie ma ka nyathi ok okawo be ok imor go. Eh, nitiere moko ma be ka nyathi okawo to ok dabed go mamor. Koro koro koro e wapuonjore kawuono nya gem. Yes. Ma kelo wanono kitwa kaka jok modak ni to be wanyiso ranyisi maber ne nyithindwa gi. Ka nitiere kiti moro ma ok ine ka nyathini onego bed ni dhi godo mbele. Mm. to koro kido ne mwaweyo ka nitie ma moro ma jaduong' neno ka en go moko onego bed ni nyathi dhi godo mbele tiende ni mane kido mm. ma seche moko nyalo kelo pek ei dak en ma koro walokore waweye dong' wapuonjore
wapuonjore maber iwinja awinji maber kabisa
e, seche moko twak mikelo yawo ngima mar joot matut kata malach ahinya gima morgo amen Ni twak ma ikelo kawuono oyudo joot duto te kaka wan koyudo wa ji ariyo kama. Yes.
To Nyasaye koro onego opuonjre kodwa e dak ka nikech kitwa ma wan go ema nyithindo kawo ka gidhi go e mier. Mm, mm, mm, mm. Eh, samoro nyathi ma wuoyi mowacho na en bende kaka oneno ka wuon gi odak e Mm. kaka odhi dak e ode gi Yes, joge. yes, mana adier. Eh, to koro wa- wapuonjre apuonja e ngima mar joot kae kaka wanyalo loko kido maber ma nyathi nyalo kawo kodhigo kamoro. erokamano miya jaduong'no
osiepna Kaka kaka. osiepna amor kabisa ni madam be owacho ma korka korimbi wacho ma korka kori koro by the end of everything dong' wapuonjore
maber kendo kopo ni nitiere kiti moro ma embo neno karach mane miwe imbe mare moro mineno karach cha emiwe amen amen amor ka wuoyo kod famili no kaachiel dala fm dala fm dala fm alo ya jogi kuda wuoyo koda ma ng'a mani line okay away kanyo dala fm eh dala fm machiegni kar chuny oganda eh ma iwuoyo gi Wycliffe Modi ma oyugis yes Wycliffe Eh, an an gi nyathina moro. Hello? yes awinji maber in gi nyathini moro
Agombo ni mondo okaw kita kik kaw kit min gi. O- in in
wuoyi koso nyako
An gi wuoyi yes
magombo agombo ni okaw kita kik kaw kit min gi kata matin. min gi no ni kanyo winji
Eh, min gi ni ka winja lakini onindo. Ai ai ai mano kuma agombo ni onene en be miya godo mondo iwinji ka en be owacho ni kiti moro nitie mok ogombo ni mondo nyathine okaw.
Ah, onindo kaka chier. Koro ma chal ka gima wakuodhe.
Ok wakuodhe. Onge wach kite ni inyalo kata mana nyise. Eh, nitie- in ng'e ni nitie kido moko ma mine nigo mag lela. Eh, oo.

e mul ka donjo ndi ehe to kosegurore eh kosegurore Ai, koro eh in be ang'eyo ni de wayude de noneno eh in be do wacho the same kuomi dong in be yie ni ok in 100% ava yie Eh, koro en mane ni wapuonjore kineno kido moro kuome to puonjri kode mondo nikech nyino nyithindu ma do, udo madongo e udugo Mm. gikawo samoro kiti moro samoro kawo mar miyo moro to ema embe kiny nodago koro kuneno ka kiti moro ok berni kit jaodi moro ok berni to onego upuonjru kaka jonyuol mondo kik nyathi go step kod kidono ni embe odhi odag kamano samoro en kido moro marach mar wich kuot e ot nyathino dhi dak kamano Mm. koro wapuonjre kaka joma dongo Erokamano. Erokamano ahinya osiepna. Dala FM.
Osiepna yo. Antie.
Adonjo kutoka adonjo. Idonjo wuod rakwaro chieng' nang'o wuod nya uma. Aling fadha ka fadha. Amor ka winjo duondi nyaseme dhi nade? Nyaseme dhi maber kawuono tomo nindo batha kama lich. Agombo ni nyaseme nyaseme oneni wacho to wacho iwacho to wacho.
Ng'ato moyoro nindo malichni. Okay, koro ero kare ero tinwa kuodhi akuodha. Ochi- Ochiewo. Och- Nyase mochiewo.
Ochiewo. ah, kochiewo to ber. Koro wuo ka nyaseme neno mondo imiya nyaseme.
Koro wacha kawacho kama. Yes. Omera jarieko moro nowacho ni kata mana jachien Eh. nigi malaika moro kuome. Oi. Nyiso ni yande. Eh. Onge ng'at ma nyalo bedo marach ahinya ma kata kama inyalo yudgo ber moro kore onge. Awinji. Bende onge ng'ama nyalo bedo maber marach moro minyalo yude go onge. Mm. Koro e kit ngima ma wadago ei families magwa, Mm. ok wanyal wuondore. Ng'ato ka ng'ato nigi kite moro maber ma dogomb ni nyathine moro oter. Yes.
To ng'ato moro be ne, ng'ato achiel achiel ne nigi kite moro marach ma ok dogomb ni nyathine moro oter. Awinji. Ng'ato ohero weche mag Nyasaye, dogomb ni nyathine oher weche mag Nyasaye kaka oherono. Mm. To en gi kite moro marach ka ich wang' omake, onyalo kata nego dhano. Mano ok dogomb ni nyathine oter. Okay. Koro ang'eyo ni e families magwa kaka an, Mm. An gi kida moko ma dagomb ni wuoda moro ka iluongo ni Job Jeremy Yes.
okaw, Mhm. to nitie maricho ma ok dagomb ni okaw. Okay, to uh, uh, um, i- kik itiek ne wachne madamno. O- Ok atiekne, amiye. E, mina miya nyaseme. Ah, nyis father ni onge gi wach manade nyaseme ni mondo inyisa nang'o ah, to ionge gadier An korka chief. Oh, ok wi ok apa ni di- apa ni kido no to rach nying nyathi kopi. Dogure pien. Dala FM. Uchieko osemo na osemo dhako. Dala FM. Amaso chiege be odonje. Nyaseme mano kido marach. Dala FM. Atine makero osipna inade? Unandiska chieng' bongudi makare iwinjo maber kono. An makare, wan makare kabisa. Ero kabanenya. Min, mina, minandis is, eh, neno. Minandis ni kiri kendo minandis ni indo.

Credit kata ka ng'eto to chale pala moro madingli. To modhi adhi ka wembe ma sharp. Wuon Andis. Okay, Dala FM. Dala FM alo. Alo? Alo?

Agombo ni nyathina moro Mm. okaw kiteno Okay. kendo gi- gigombo na kendo agomboga sana Mm. Sama ni- gin ariyo mang'eyo Mm. e chunya osegombo sana ni ikaw kiteno Mm. ma kaka igombo ni nyathini okaw kitini koro en mane kia ni to churi to wacha ang'o kuomi kata ka be churi be digombe mondo kido ma en go e ot no modago no nyathi moro bochako okawo mano to koro ok ding'e lakini ito digomb ni nyathini okaw kiti
mm.
yes en kanyo owi owi onindo owinjo onya wuoyo koda miyago gi simu jatelo tenda antiere maber in nade wapuonjore kaendi kotende kod weche mag kido ma janyuol nigo ka bende nyathi inyalo kawo kit janyuol awinjo kaka minodi osewuoyo in inyalo wacho ang'o e kido ma intiere go king'iyori as a parent kaka janyuol bed igombo mondo nyathini okaw kiti Mm, father ka father Mm. eh, en character yes so chara- character no ah, dholuo ang'eyo to ang'eyo matin yes so ah, ah,

kamano mathoth ahinya kona mbaya kanyo mos na uru ji ni kanyo mopogore pam nyago sito faith ni kanyo ero kamano dala fm oh unandis ah, idwa ng'ado signo mudhie minandis nitie onya wuoyo koda miya minandis
min gandis Yo.
Amosi nyathi dhako wadwa. Akaw father. Echa nyakure cha.
Nyanya katika jimbo. Ah, ya ya ya kach. I hope ni mok jimbo eche. Ah, ah, ok jimbo kata matin. Una ndiso ketho nyigi kionge.
Awinjo.
Bas. Koro otemo wacho ni ni kido moko to bedo gombo ni nyathi okaw lakini nitiere moro achiel ma in go moko gombo ni nyathi okaw. Mano to boka gombo ni mondo ing'e nikech kaka dichuo ng'eyi seche moko ok ding'e en kaka wuon andis digomb ni kitego eh. te nyathi okawo kosimbe achiel moni nitie ma ok igomb ni nyathi okawo
oh, nitiere achiel moro ma ok berni ma ok igomb ni nyathi okaw
koro kata ka ok inyisa mano to dong' unyalo puonjru kaka jomadongo nikech nyithindo mane odugo ing'e ni gisomou kendo kitugo ema gikawo gin be ka kiny gidak e utegi to gibiro mana timo kaka notimo koro kopo nitie kido moro ma ok ber eh? to onego bed ni uwuoye kaka jonyuol mondo upuonjru mondo kik nyithindo kope ok apani mana e puonjruok ma wan go kamano wasepuonjore lakini sani aneno ka bedo lokore olokore mos mos Olokore mos lakini ageno ni obiro lokore kaka wadhi mbele gi lamo Nyasaye be. Basto dhano be ber ma koji opuonjore to lokore kamano. Mano ng'ama ber. Eh, Koro in be kama idhiye moro marach cha mok more cha, in be koro iloki.
abiro loko. Mondo ka nyithindo wuok to nyithindo okaw kitu mabecho mondo gin be gidag maber nikech piny ma wantiere ni ipo ma ka kiny wuonge to ka gidong' gi kido moro marach to samoro kata ji ng'ama de gigore kuome ok nyal rwakogi maber kamano fadha puonj nayudo kojiwa maber ndi erokamano nyasaye ogwedhne wiye odu kanyo ubed joma beyo
kamano erokamano ahinya sawa dala fm Yeah, Dala FM. machiegni kar chuny oganda Erokamano wafadha. ee aloso gi ng'a

okawo kit achiel kuom jonyuolne ariyogi. Oh, yes.
Koro omiyo nitie kite ma en be anyuolnego mobiro kawo. Mm. Nyaka to donga ne mama mano kite. Mm. Kata kata nyalo wacho to ok ne awacho marach. Yes.
Kata mana kaka nyithindo moko bedo gi kido mag deruok. Mm. Yeah, oh, yes.
Samoro eh, Mm. en tong' moro moya kuom achiel kuom jonyuolnegi. Mm. kata e family margi. Yes.
Koro omiyo gima ne anya wacho, Mm. kido mar dhano Mm. kaka an to nitie kido manyuolago mok agomb nyathina mondo okaw Okay.
mar mako wach Mm. Oh, imako wach.
kabisa.
Mm. Chanda mok an gomb nyathina moro mondo okaw. Mm. But agomb nyathina okaw yo maber Mm. kabisa to mama gi nitie machiegni owinji koso onindo kama genta onindo oneno ka to owuon ne oneno opimi go olur wuoyo koda Owuoyo. ok kolur wuoyo koda to Amigo. eh, eh, konya wuoyo to miyago
madam ok odwa wuoyo Ah, kok odwa wuoyo to weya weya onge wach erokamano ahinya bas e wapuonjore kaendi jokama wapuonjore kaendi jokristo wapuonjore gima kawuondo wadwa puonjore bet ka gima odwa mulo wa direct walter lumba erokamano osiepna bebe jatu Yawuol Talumba ya erokamano osiepna kuom kete nyakalondo mar Dala FM. I hope ni Jakristo ka Jakristo. Ano ka ji ondiko na kae kabisa. Daktari Lilian Opondo, aneno ote mari kaendi sa ema koro rumo na uh, Madam Sally Miginjo, Madam Sinyolo Girls. Erokamano anya neno ote mindiko na kaendi. Uh, thuole ma koro tama kaka dang' asom Mary Akinyi Ongera neno ote mari kaendi Pam Nyagosito Faith ayaya ote ng'eny ka Calvin Sanduke Walelelelele, uktini na asom jo kama charles liza asante sana um, hey, min mama oyugis uh, elda jacob obure erokamano ahinya kibuon kocha mm-hmm. uh, yina mondo elda wycliffe okuta mar siany sda erokamano ahinya Aneno ka oganda mathoth kaendi ogolo pachgi kae. Emily Achieng' mar Okano Wach, erokamano ahinya neno ote mari kanyo e yo makare. Yinauru mondo kik ayud kinde mar somo nikech sa oserumo. Victor Otieno mar Nyamarumbe, erokamano ahinya kuom pachi. Aneno maber kabisa en mani koro kayudo kinde mondo mi ashare kod jowinjo but gin paro maber. Anenogi kaendi kendo people are active. Erokamano ahinya, erokamano ahinya kuom ah, kete ka. Paro maduong' ma antiere go kata gima anyalo kwayo en ni out of puonjruok ma wapuonjore no, kik dhi ma ok otimo gimoro. Nyithindo kopo kitwa, the truth of the matter en ni nyathi kopi, imiyo kata i- iwuoro. Bende ago erokamano ne jonyuol mochoko chir ma awuoyo gi dichwo, awuoyo gi miyo. Berna manade. to mano kaka moko awinjo ka nyiero they are very happy about it gigaga mbaka ginyiero ng'ato nyiso mana in kiti mar kono ni ok agomb ni nyathina okaw to ebu nyiso chwore ni in kiti mar deko oko ni ok agomb ni nyathina okaw ng'ato be nimako wach ji ne wuoyo ma very open i love that so kama de ine ka ine gi kosa moro kier moro ma dimi nyathini kokaw to bed kod chandruok e ngima ng'e ni kanyo kata jaodi nene pek ng'e ni kanyo kata chwori nene pek. To nikech usefwenyo, wagoye mbaka. Samoro kiyudo kinde mar loso koda, puonjre uru ki un wegi mondo ugo mbaka. Osiepna moro amora ni o- obara gi lelo. Ta apenji ni to nogabni go kosin mane sede kindi ni en mano sere. To ne ok ineno lende no, ine muol ka donjo. Bas koro kisefwenyo ni lelo no e en. Eh, lelo cha to koro gi okay. Koro iwuo awuo ung'e ma kaka utimo. but nitie kido moko mabedo inherited ma kopo ni ng'ato dwa siko ge ot kanyo to dong' kuka wi ka en go upuonjru apuonja tugo mbaka kaka joma dogo mak mana kik nyathi kaw kido ni nyalo miye chandruok e ode ma kiny nyalo miye chandruok kata ka kiny odak e kind oganda moko ka uto koro onge nyalo miye chandruok gi kaka piny medo dhi koridore ni ka kido no kawo nyalo inye nyasaye oting'u malo ogwedhu nyasaye otingnau amor kabisa kuom paro ma wagolo mamit mondo mi ne wapuonjre akaw kinde kaendi mondo mi arwaki e alam wadadi mondo mi walem ka nitiere paro moko abiro somoni kaendi bang' ka wasetude kod jehova nyasaye e yor lem anyisi ni ja pastor peter uh, Pastor Peter ema yudo kinde mondo mi olem kodwa e saa maber mar lemo en saa ochiko. Saa maber mar lemo en saa ochiko. Yiena mondo mi akwayi ni ibed machiegni mondo watudre e yor lemo. Thank you very much for KT Nyakalondo Badala FM. Santini sana. Eh, family life, I hope nudhi kudu maber. Kama ukibere, lokri. Amen.